Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Banderas, the icon for hair, Amrita Footcare and Wellness Centre.
Icon, the new fragrance by Banderas. Terry, Terry Muscat, Terry ta' Bormla, Zija Titi, kulħadd jafek, kulħadd jafek. U naħseb kemilek fil-public eye, kif ngħidu bl-Ingliż, naħseb kulħadd jaf il-ġid li inti tagħmel man-nies. Però forsi mhux kulħadd jaf meta jiena ltqajt miegħek u għamilna xi tliet sigħat nitkellmu, jiena tgħallimt kemm inti persuna li għaddejt minn ħafna. Għaddejt minn ħafna ħafna affarijiet li. Inti bdejt tirrakkontahom li qishom xejn mhu xejn. Però jiena kull darba li bdejt tgħidli xi ħaġa bdejt ngħid mhux normali l-affarijiet li għaddejt minnhom. Għamilt sa tlettax-il sena tgħix man-nanna. Għalfejn? L-ewwel xogħol qabel ma nibda rrid nirringrazzjakom tal-istedina.
Minn qalbna. Ningrazzjakom kollha ħafna, grazzi u ningrazzja lilek. Iva, dik kienet esperjenza li jiena jien kif jiena, domt tletax-il sena ngħix man-nanna, iva. Għalf, għalfejn mhux m'ommok u ma' missierek? Għax dak iż-żmien, meta inti tgħid tmur 51 sena ilu, Kien hawn it-tbatija, mhux għax illum m'hawnx, ta' għax illum aħar minn naħseb. Eħe, kellna familja kbira ommi dak iż-żmien, u n-nanna dejjem xtaqet li tuħu lili naħseb biex trabbini. U jiena tgħidli kif aċċettajt baby kont u tat-twelid. Jiġifieri minn tat-twelid, eh, mamma. Tat-twelid mort ngħix man-nanna. Kont tawmija.
Tawmija, eħe, u salvajtina u li ħormit. Hmm. Qed tifhem? U ma qatt ma rrid ngħix mal-familji jiena, dejjem rrid ngħix waħdi. Anke meta kont man-nanna, ma kontx mm. inħossni komda li qed taħt saqaf ma' xi ħadd.
Mm. Għalfej.
Għax jiena bniedma li jekk jiena kont naf għal xi xmiexa dik it-triq, Ma rrid indejjaq il-ħadd. Meta tgħid għal xiex miexja din it-triq għax inti kont taf. Persuna transgender.
Transgender u kont taf minn hekk.
Li aħna nibqa' il-ħajja tiegħi kemm kienet ibsa ħafna ħafna kif tkellimt miegħek. Mhm. Eh, rrid kelli triq ibsa ħafna ħafna ibsa li imma sal-lum wasalt fejn xtaqtina għalkemm batejt ħafna u ma rridx indejjaq nista' madwari Li jiena hi kif jiena, għax qatt m'aċċettaw hu.
Ta' ħmistax-il sena mort tgħix waħdek. Iva, kif għedtlek. Jiena naħseb fuqha, naħseb fit-tifel tiegħi li għad għandu tnax-il sena u nibda ngħid, tliet snin jgħix waħdu, Kif irnexxielek? Irnexxieli u ma rnexxielix għax eh, meta kelli 15 għex fil-faqar ħafna li qas kelli sodda li nirringrazzja li ta' taħti għax kont ħadixtik mama kien hemm sit u mort ngħix ġo flett it-tielet wieħed. U kelli dixtik mama, kelli kutra u kont ngħix waħdi. Wow.
Ehm, għax kif għedtlek, ma rrid indejjaq il-ħadd madwari, u għadni sal-lum, eh? Għadni sal-lum li ma rrid il-ħadd madwari.
U ommok u missierek? Ommi u missieri mejtin, il-papa ħajala 18 fi frar u ommi ħatala 5 snin fi frar, għax l-istess xar, kemm nobodu ix-xar ta' frar. U kelli. U kelli storja xokkanti għalija personali li għaddejt minna Frar ukoll, wara l-funeral għażat ta' missieri. Fil-funeral tad-Daddy, dejjem għedtilekx, fil-funeral tad-Daddy, ħadni ċ-ċimiterju, ħa ndifnuh, u wara ħadt 'l ommi biex hekk kif tgħidluha, tieħu kafè. U aħna u sejrin, rrid noħodha b'uġibba jiena, konna jiena u l-partner tiegħi, ommi u t-tifla ta' oħti, kif wasalna ħdejn lukanda ta' aħna u sejrin kważi baħar iċċaq, aħna u mhm, buġibba, mhm. tiġi karozza u taqsamna. Immaġina li ommi spiċċat u ċar fuq, jina u spiċċajt b'dik tal-karozza rasi suma, qed ngħidlek, it-tifla l-istess, tal-biża. Immaġina funeral Umbat. U fila, fritħin, kena dak l-accident. Walek nobodu frar, u nibza minnu ħafna. Xar qasir u vera qasir. Meta kontejx waħdek, inti, Fim minnhom, mort lura d-dar u sa saqaf. Dik kienet, eħe, eħe, kienet il-festa ta' Bolmla, kont għadni nirranġa l-flett, kont għadni nirranġah. Oh. L-estate ferħana ħafna li l-estate ix-shower, u għamilt is-suffett, kollox, kienet il-festa ta' Bolmla niftakar, ħriġna jien u ħabi- u jiena u l-ħbib tiegħi, u fil-għaxija kolli ċajt jiena tlajna d-dar. U kif taħt il-bieb tal-Lil Emilio nsib kwantità ta' ilma. U dħalt u ninsib il-kamra tal-banju, ix-shower, is-saqaf imwaqqa'. U kont għadek tagħmel. Kont għadni illesti bl-irqqa u biċ-ċeramika lil Emilio b'kollox, eħe. Imbagħad x'għamilt? Imbagħad niftakar kont ġibt perit, plikajt biex forsi jbidluli l-post u hekk għax jiena u batejt naqra u bqajt f'danger kważi kif tkellimt miegħek ftit ħin, żmien li ma stajtx insib għajnuna biex ninkwesta post tal-gvern. Kif kont għamilt tgħidli li għamilt sentejn oħra tgħix hemmhekk? Bil-biża'. Bil-biża'?
Bil-biża'. Kif, kif?
Għax il-kamra tal-bar kemm waqa' l-saqaf fix-xawer, jiena kont ngħix f'kamra l-oħra. Mela. Mhm. Issa, dejjem tittarani nitla' fuq il-bejt kelli torrotta tal-biża', tal-biża' kienet it-torrotta, imma jiena taf x'ngħid id-destin tal-bniedem. Dak nemmen bih ħafna. Id-destin seta' kien miegħi f'kom tal-banj, fix-xawl insomma, u bqajt hemmhekk għax għajnuna ma nsibt m'għand ħadd. U meta bdejt nikbi biex jiena forsi nsib post, ma sibt m'għand ħadd, għajnuna m'għand ħadd. Saħansitra wasal dak iż-żmien, il-mument, fin-ninety six, li jiena xtaqt post, kienu jgħidu iwegħduni ivi iviva, u wegħduni post li jiena nieħu kamra tas-sodda waħda, kamra tal-banju u kċina, Nkunu t-tlieta. Jien, oħti u t-tifel. Jien qatt m'aċċettajt li jkolli oħti li tgħix miegħi, m'għandi kontra xejn, ta' kontra oħti, eh, jew kontra tfal ta' ħuti. Imma immaġina kemm tissodda waħda, u jien qatt ma rritu dal-post. U bqajt bqajt u bebbes rasi, sennajt jgħid imbagħad għalkemm ħadd l-oħti miegħi xorta x'kelli par kondizzjoni nħu l-oħti miegħi, u mbagħad dak li ġara li ġara tawwuli. Proset.
Inti meta kont żgħira, però, kellek ħafna pressjoni tal tas-soċjetà u ġġieli u inti għedt li kont għarus. Eh, jiena meta kont żgħir, eh, kont namrat, għamilt żmien twil, ħadna l-engage. U kont tgħidilhom imma jiena. Eh, kont ngħid lil kulħadd li jiena gay u anke. Aha. Issa tgħidli ma' min kont għarus, mhux bela di, qed tara persuna gay. jisni reġina, imma kelli ġawk il-mossi li l-lum għandi, għan mhm. onesta. Eh, imma jina dejjem kont nibza ħafna mill-ġenituri. Mhm. Kont nibza ħafna minn ommi, minn missieri, għal-kem kon kux namela maħħom, close, kont nibza ħafna minnhom, nirrispettom ħafna. Xorta kont nibza. U bil-biza tagħhom jina tħat arus. U kif jina ħat l-engage, konna dabil, jina uħti, Wow. U dejjem xtaqt li nkunu hekk bil-biża. Meta xtaqt li niżżewweġ fl-ewwel ta' Mejju, jiena ftit xhur qabel ħassart kollox. Mort għand il-fader, qedlu fader ma semmix il-post biex għax forsi kien ifimni. Li l-ek imma kollu. Għetlu eh, fadet li jina jiddispeċin, għetlu jina nirremetti kuljum l-istonku tiegħi ta' rejtu li tgħix ma' mara għalkemm mhux qed noqdu flimkien kellna kważi kollox lest li jiena ma rridx niżżewweġ mara. Imma sa nagħmel fada Alla ħalli f'idejja. U bis-saħħa tiegħu bis-saħħa ta' titi li kont norriha mill-A sa Z li xtrajt l-għamara u l-affarijiet ordnajt il-friġis b'kollox. Bis-saħħa ta' titi li jiena Ġejt ħafna għajnuna minn għandha. U minn Alla kienu huma, x'kieku llum naħseb kont ngħid fottejt familja. Għax kont iżżewweġ, kien ikollok it-tfal u kien ikollok titlaq. Kieku la da stess kont ngħid isma' ngħid ħbib konna mija nibqu. Is-separazzjoni ħnudu mill-għoxina dak li jiena, il-verità. Hija sabiħa ħafna però li sibt lajna. Għadda minnħobba, eh, il-verità.
Imma li Ksibt qassis li jgħinek dawk iż-żminijiet. Dak iż-żminijiet eħe. U dejjem aċċettawni u qatt ma kelli problema x'jiena persuna gay immur niftaħ qalbi ma' xi ħadd jgħidli nisma' naqbż lil barra mill-knisja xi le qatt.
Proset. Però t'għoxrin imbagħad iddeċidejt tgħid l-ommok u l-missierek. Dik kienet kellna party l-ewwel tas-sena. Jiena sta xtaqt ikolli partner miegħi, ħa nipprova. U fl-ewwel tas-sena jiena mort inħabbat fl-Ofs il-Lay. Kienu kollha d-dar, il-familja tiegħi kollha. Ftaħt il-, insomma ċempet il-qanpiena jiena u kif fetaħ il-bieb missieri, għedtlu ara jdajjin u dħalna. U kif ħa jaqsmu kollox u hekk jiena ridt, għedtlu pa, għedtlu ma, ħuti, int ngħidilkom xi ħaġa. Ħuti kienu jafu li jiena xiehna. Qed l-part ngħidlek xi ħaġa ma, għedtilha jiena da, il-partner tiegħi, u l-pa tagħha ħass ħażin mill-ewwel. Huwa għali u u dan il-pa qisni fottejtilhom iċ-ċerimonja li kellna l-ewwel tas-sena u vera jdispjaċini dik inhar li fottejt kollox jiena. Se ngħid dik il-ġurnata u kellna niefqu.
X'jiġifieri kellek tieqaf? Kelli nieqaf li jiena nerġa' mmur lura minn fejn ġejt. għax l-attività li kienet qed issir tal-għor tas-sena għall-familja kollha waqfet għax missier tagħha sħażi. Tala' fuq, tgħidli tagħha sħażi u wara tala' fuq u ma ridnix li jkolli partner miegħi li jiena nkun ġo daru. U kif bqajtu? Relazzjoni tiegħek ma' momkom missierek? Mommi ma' missieri domna ħafna li sa mutu l-pa Fis-sodda nikbi ħafna jien miegħu, ngħidlu pa aħfirli, aħfirli.
Aħfirlek ta' xiex? Lanqas jiena stess ma naf. Ngħidlu aħfirli, ngħidlu aħjar għandek gay milli għandek xi ħaġa ta' barra minn hawn. Kien jgħidli aħjar għandi xi ħaġa ta' barra minn hawn milli għandi gay.
Kif kont tħossu? Lanqas jiena stess għax anke tnejt lilek issa, ngħid ma kemm kont kera dak iż-żmien li jiena persuna gay x'inhi ħażina. Ma nafx, nkun onesta miegħek ma nafx. Ma kien hemm xejn ħażin. Ija, ma tajt fastidu l-ħadd imma l-pa ma kienx iniżżinni li saħan sitra darba konna ximkien ġo post ġiblu lager ramih għalla sa miħdejja għalla tiddejjaqni. Bista mara.
U vera kpejt mortan tommi nikpi U ġellidthom. U vera jiddispjaċini li għamilt di wkoll, li ġellidthom, għax il-mami mbagħad qisha bdiet tidrani ftit ftit ftit li kienet iddejjaq ommi, ħa nkun onesta, li jiena naqra ħamalla. Eħ, jiena fuq tiegħi u nħobb nidher. Il-verità, eħ, idu li kif jista' jkun dak ftit u qas tidher u għaddejt minn maltempa ta' kera jien ħafna, mhm. ħafna ħafna għaddejt ma' mhm. meta ngħidlek kont se nagħmel suicide, dimettilek, dimettilek. għax kont inħobb wieħed u għamilt żmien twil miegħu, kif għedtlek dak żmien mhm, twil. Mhm. U meta tredini.
sena? 15 u nofs eżatt. U meta tredini, jina ħassejt innu tiegħu ħafna kemm weġġani. U kont sammu l-aħħar tarda xejdulu tħaddin gli biex naqbis bil-korza b'kollox. Ah. U l-lum il-ġurnata tal-lim. X'waqfek dakinhar?
Xaħat kif se nsejt tal-korza ġi warajja għalli ter ejja lura. Mhm. Ek, f'sekonda, minuta kollox dlama mhm. sawda. U ma nafx il-ħajja tagħna hija kera wis. Meta tkun bniedem bħali li li nħaf nħobb ħafna. Mhm. Tifhem, u insensittiva ħafna.
Inti ah. transgender, taħseb li l-ħajja ta' transgender hija iktar diffiċli minn ħajja ta' gay? Iva, mela. Għax inti meta tkun persuna transgender, Inti ma tkunx l-istess bħal gay, għax inti gay jista' jkun l-istess sess raġel u raġel. Meta inti tkun persuna transgender, inti għalija mara. Mhm. Irrid nilbes ta' mara, jien ma mhm. ħossix komdu bil-qarzit. Mhm. Issa ġejt hawnhekk kor bl-islex. Jien mhux is-sortu tiegħi mhu x'imkien. Imma irrid inġib naddatta ruħi kif jiena xħajra ximkien. Mux hekk.
Imma, meta inti tkun persuna trans kif li qedtlek, ommi kienet id-dejja għaw missieri li jiena nkun ħamalla. Mhm. Issa ħamalla fi steks, per eżempju, nilbes ħafna qasir u hekk. Issa, persuna gay, ħajbis lek raġel ikun gay l-istess. Hemm differenza kbira. Anka lajn, saw trans, politi ħafna. Mhm. Pero xorta u għaw stigma. fuq transgender. Iva, eh, eh, eh. per eżempju, għalkemm il-maġġoranza llum forsi talmet naqra, mhm. xorta għat għaw mhm. dawk li telajn iweġġaw il-ħaddieħor bħali. Per eżempju, jiena ma nistax imur ma xi ħadd inkun mm. miexa fit-triq għax ikun ma xi ħadd ieħor huwa imaqdali li personali meta daġi miegħi, kont miegħu, Dik vera ddejjaqni. Ġifieri inti qed tgħid li hawn irġiel li inti kont intima magħhom eh, li mbagħad jgħidluk għax ikunu maħbib jgħidluk.
Jekk m'għandix imur ma' persuna transgender. Dik ma eh, iva, ddejjaqni ħafna. Din għalitili wkoll persuna transgender oħra u batitli wkoll screenshots ta' mm. messaġġi li ħalli fil- fl-istatus tagħha u tgħidli dan jiena kont intima miegħu. Eh, Pereżempju jiena nisma' dik il-messaġġi li għandina wkoll li l-istess persuna li jiena għadni nħobbu sal-lum dal-persuna imma terturi li ħajti li ġabili ħafna għal ħas ma konċ b'saħħti biżejjed, għax iku mhux qiegħda qudiemek illum, ku ma konċ b'saħħti biżejjed. Għax li mħabba bej persuna transgender għal persuna normali Hija, naħseb, agħar minn mara r-raġel. Tgħidli mhux l-istess? Iva. Interessanti.
Eħe, imma hemm differenza kbira. Għax kif qedtlek naf inħobb ħafna jien. Mbagħad sensittiva ħafna f'kelma nħolha mix-xejn jien. Pereżempju nistgħu qegħdin hekk kif jiena u inti qegħdin nitkellmu, qed li kelma batu tlaqtlek il-barra. Għax jiena sensittiva ħafna. Tuħu għalik. Eh, ħafna, u minja di ħadd jemmina, eh? Għax rawni fuq tiegħi u hekk.
Jiena naħseb li inti fuq tiegħek, però ehm, hija wkoll il-maskla li inti tilbes biex tipproteġi lilek innifsek għax tant qlajt int xi ħadd irid jaqbeż eh, għalik. Ma jiena dejjem Dejjem ridt f'ħajti. Jekk jien għaddejja minn mertempata kbira, il-persuna ta' madwari ma rridx norihom minn xiex għaddejja. Biex tipproteġġihom.
Eħ, irrid jiena nferraħ lin-nies ta' madwari, allavolja forsi jieħdu, ma jieħdux pjaċir għax jiena qiegħda nidħħaq, allavolja nkun għaddejja minn xiex għaddejja. Imma lil Terry min jipproteġiha? Jiena ngħid hemm Alla fis-sema. Jien hekk magħmula. Hemm il-Mulej, mhux għax jien qaddisa ta', Imma hemm Alla eħe. Jiena qatt ma mort inħabbat bieb għalija personali. Għan-nies iv imma eh. Issa nitkellmu, issa nitkellmu. Imma għalija personali le, ma nagħmilha qatt. Jiena missejtli qalbi ħafna wkoll meta għedt li għax hekk nista' nibda nimmaġina u nixtieq li forsi min qed jismagħna li huwa ġenitur, Eh, eh, jina kifet li l ukoll. Jina kull familja li għandha tfal illum u tilajn tilajn tilajn tittifem il-weġa ta' tifel li jgħidlek ma jina aktar xaħan kun gej. Mhm. Ma jina jek ekku ek. Iznu għaraħ dak it-tifel u għan u miegħek għidlu għalix le. Jek tħossok li inti gej, għalix mandiġ inħobbok. Mux dak il-ħaġa Li naf stejjer kbar jiena li jkollok persuna gay toqgħod tgħidlu għax kelma kerha, pufta, tajru bniedem u mbagħad tmur tixtri tiġi mid-daqq mix-xirja u ssibu mgħallaq. Jagħmel suicide dan il-bniedem għax il-ġenitur, għalhekk għedtlek jiena iebsa, rrid imur ngħix waħdi. Għax mill-esperjenza li għaddejt jiena, Jien għamiltha ma' ħafna nies, ikellmuni ħafna nies u nagħti pariri n-nies mhux għax jiena ta' barra minn hawn ta' minna xejn. Mill-esperjenzi tiegħek. Mill-esperjenza tiegħi. Jiena Eżatt.
nixtieq il-ġenituri iva ji- jis- jifhimu- jifhmu lil uliedhom tifla u tifel. Illum hawn ħafna Little Għajn, nemmen biha di, iva, li għad jasal iż-żmien li ż-żwieġ jispiċċa. Din nemminha jien. Għalfejn jispiċċa? Għax illum hawn ħafna ħeżen. Ħafna pereżempju anke dal-Facebook illum. Mm. Għalija kemm hu tajb huwa ħażin. Jien mingħajru ma noqgħodx. Tiġa rajna tibdil kbir fil-żwiġijiet u fir-relazzjonijiet, ġifieri. Pereżempju llum hawn ħafna jilabwa tal-qaddisi jiena dejjem irrid il xi ħadd miegħi żiemel, ma rridx Sorry se nitkellem hekk, xaħat qaddis miegħi. Għax tbeżżani wisq dik. Bniedem li juri wiċċu li hu qaddis? Li hu qaddis, iva. Tippreferi xi ħadd li jurik x'inhu? Iva, jiena rrid li tkun sinċier miegħi. L-autenticità. Jiena bniedma open. Jiena hekk inti għandek raġel. ħellu ħanidlek fuċċek u waqfek jiena. Mhm. Jekk għandek bniedem ma mhux it-tip tiegħi ħanidlek ukoll. Jiena raġel, issa tgħidli forsi tgħidli ġo qalbek, min ħa jiġi mm, għandi blafja minn ixħelu, ma għandi karattru sabi li naħseb li raġel bniġbi wara. Raġel jien trid tantaħ, ma niddeqx ngħidha di. Mhm, mhm. Eh, di ma niddeqx ngħidha. Però inti tgħidli li wara dir-relazzjoni li kellek ta' ħmistax-il sena ma tridx relazzjoni oħra. Le, Alla ħares, għalkemm għaddejt minnha issa ta' kemm ili, ftit xhur ilu, imma. Kellek relazzjoni oħra? Kważi, ftit, eħe. Imma li jgħix miegħi bniedem illum ma rridux. Le. Għax li għaddejt ma' ħmistax-il sena, eħe, ma nagħmilhiex ta'. Għax illum, ħa ngħidlek, kif għedtilek, hemm differenza kbira bejn l-istess sess meta jkollok raġel bunċ. Għax di ħadd ma jifhimha di, di di di veri ħadd ma jifhimha di. Li jiena persuna trans, jekk jien ħammur ma' raġel, jgħidulek dak gay. Le ta'. Għalhekk ħadd ma jifhimha di, naħseb, Inti ġiri kellek intervisti ma' persuni transgender ġiri mhm. narak. Iva. U ningrazzjak li tatina wisa ħafna u l-leħen. Jekk jina ħamul ma' raġel, jina ma' rridx raġel gej, miħaj. Mhm. Jina rrit raġel bunċ. Buċ. Mela
buċ ikun raġel maskili ħafna ħa. Issa maskili.
Maskili ħafna. Maddux maskolat l Le, le, le, maskili, mux minn muskolat. Mhux jiena anke bniedem, pereżempju, bniedem bit-toppora, bniedem bil-handbag, Irridu raġel ta' qattan ta' bezzani. Da korra. Raġel, raġel. Qed tifmu l-punt?
Issa biex persuna transgender issib persuna hekk, hija jibsa ħafna, għalkemm ma tantx għandna u Malta ħafna transgender, għax toddon fuq subaj, kemm hawn Malta 16 persuna, jekk hawn 16 ta' ibsa. Jiena naf persuni transgender għandhom partner magħhom differenti, jien dik ma nagħmilha qatt. Jiena rrid raġel ta' qattani u ta' beżżani. Eh, per jiena li kelli miegħi dal-aħħar għaddejt storja kera. U għattilek. Mhm. Qed tifhem ma m'hemmx tagħmel.
Inti għamilt żmien għaddejt minn sitwazzjoni fejn vera lanqas kellek flus għad-dawl u l-ilma. Di tajba wkoll. Kellek, kellek faqar.
Mela, jiena għamilt mill-87, minn May, għażat, minn May tal-87 san-96 kont naħdem l-iskola ta' Bolmla. Kont naħdem Purtinara. Kont l-iskola ta' Bormla, kont raħal ġdid, kont ħar olmi, kont jisni namel minn hemm u minn hawn. X'inħobb ħafna l-indafa jekk nara xi ħaġa li mhux qed toġob ngħidu Ministru batni f'dik l-iskola, ħanqaxxara mbagħad terġa' neħħini. U għamilt sa 96 naħdem ġol iskejjel. Is-sinti sa kont diġà mbagħad bdejt tilbes. Le le ma xogħol tiegħi għalkemm jiena kont persuna trans. Aha. Irrid inġib ruħi, jekk jiena sejra x-xogħol, mhux ħa mmullek bid-dublett ix-xogħol għalkemm għandi kull dritt, taf fimni, imbasta iddettat il-dublett għalija, ma ma kontx nilbes dublett. Ok.
Hekk dan ikdeb nista' b'għamla jafu x'għadha ngħid, mhm. dejjem ġib rispett il dawk it-tfal iż-żgħar innoċenti għax jiena kont minn Ginder sa year 1, year 2, year 3, year 4. Mhm. U fin-96 Jiena kont għal qalbi mat-tfal li għandi għażiż ħafna għal qalbi nħobbhom ħafna t-tfal, speċjalment il-bniet. U fin-96 kien hemm bidla fil-Gvern. U jiena mort għax-xogħol, it-Tnejn, is-Sibt saret l-elezzjoni, it-Tnejn Alfred Sant ħa l-ġurament, it-Tlieta mort għax-xogħol. Kont naħdem fuq l-Iskola B ta' Bolmla. U qalli għandek transfer. Qed nigdeb. Kelli karta fejn nifferma li jiena għandi transfer u jien peress li ma nafx naqra u nikteb, din il-karta ma kontx naf x'inhi. Mbagħad din il-karta mort għand il-purtunara għal ħabiba tiegħi ma kienet taħdem miegħi għedtilha di x'inhi qalbi. Qaltli b'dispjaċir kbir qaltli għandek transfer. Qaltli daqshekk hawn inti. Jiena mort nitkellem dak il-ħin stess immaġina mela qed nieħdu l-ġurament daw It-Tlieta mort il-Ministeru tal-eks Ministru jekk jogħġbok tista' tfakkarni għax insejt. Jiena ma naf insejt x'ismu l-eks Ministru llum m'għadux hemm. Evarist Bartolo.
Thank you.
U kien hemm wieħed miegħu segretarju bdejt nikbi netlu smani jekk għandkom xi ħaġa ħażina li jien għamilt xi ħaġa ħażina u nixtieq għall-iskola dak iż-żmien kollu, għandkom kull dritt tkeċċewni, ġibu li l-provi Qalli, Ter, qalli inti mhux tajjeb għall-iskola, inti persuna gay, qalli għandi di qudiemi ara. Qalli għandi petizzjoni ta' 25 persuna li inti mhux tajjeb għal mat-tfal. Jiena fqajt nikbi nkun onesta magħkom għax jiena bniedma li qatt ma tajt fastidju tfal għall-aħħar isku qasma xbinbi. Għatlhom m'hemmx tagħmel. Niftakar kien battalja Fader Colin fuq Super One Għamilli intervista u vera kienet intogħġbok ħafna li saħansitra kienu marru jsaqsu n-nies live, live, fl-intervista, in-nies ta' Bolmla biex jaraw jiena x'persuna jiena u kienet maġġoranza kbira riduni lura. U mbagħad jiena mort naħdem il-garaxx tal-Gvern. Immaġina, mill-iskola għall-garaxx tal-gvern tal-Marsa. Mal-irġiel.
Ħallik, imma tħossok komda, tħossok le, hemmhekk il-bista mara, eh, hemmhekk imbagħad iva. Imma l-bista mara mhux biex nidher għax jiena rrida ta' mara, għalkemm jiena dak, biex forsi ġej idejquni minn hawn għalkemm kumbat kont tal-qalba sewwa jgħidu kull ġid ħudu b'deni jew kif jgħiduha. Kull deni ħudu eh. b'ġid.
U għalli ma ntawwallek fin-98 kien hemm bidla. Kien hemm Louis Scalia, Qatt ma ninsiha, Ministru tal-Edukazzjoni u rrid nerġa' mmur. U jiena ma ċċettajtx imbagħad qatt. Għax jiena kemm għamluli name ħażin fin-96 għalkemm kelli maġġoranza ta' voti fil-programm ta' Father Collin fuq Super One, u nirringrazzjahom minn qalbi dawn in-nies għax sibt għajnuna kbira minn għandhom, jiena ma nistax nerġa' nħammeġ lil xi ħadd li ppruvaw jħammġuni bih. U mort naħdem ma' Dr. Carl Missur Bonnici, il-Ministeru il-Birt tal-Ġustizzja. 2012.
Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula. magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Imbagħad.
Imbagħad.
Dak kulħadd mhijiex kif jgħiduha Iċċappas mal-pulizija, mhux għax kelli niċċappas mal-pulizija, imma jien ngħidu ċċappas mal-pulizija. U pattejt qares għalih. Hawnhekk iddispjaċini ħafna. U ċċappas mal-pulizija għax rid tejn. Nejn il-loħti. Issa, huma ma ġabuhiex li jien kelli l-provi li jiena ħanejn il-loħti. Għax jiena qabel ma għamilt dan il-pass, jiena ħadd parir mill-pulizija li ħanagħmel dan il-pass. Mela immaġina, jiena l-Ġimgħa mort id-depot tal-pulizija, tkellimt ma' uffiċjali tal-pulizija li jien għandi persuna miegħi, tgħix miegħi, għandha problema ta' droga, oħti hija problema li ssib il-labar malajr tmur tistaq ġo ħwienet, di ma ridtha qatt, Alla ħares qatt li timradli, Alla ħares qatt li nsibuha mejta, u jiena ħa nkun onesta, iva x'għajtilha gramma smekk jiena, imma jiena ma kienx. Il-parir kien li jiena jtuni rejt il-pulizija, jiena tlabthom li jtihom il-gramma t-tnejn kif ġew, tawni rejt, tajtielhom, lanqas kien hemm gramma poi tgħid, u għamlu show bija. B'ġurament jiena ammettejt il-każ x'kien, oħti nġabret miegħi, għamlet statement li huwa minnu li xtrajtilha jiena u l-ebda flus ma ħadtilha għax hemmhekk tiġi traffikant ta' droga, jekk inti tagħti xi ħaġa u tagħti itik il-flus lura, inti dak traffikant ta' droga għax baħħejtilha d-droga. Imma jiena ridt l-oħti kulħadd kien jaf. Imma meta jiena iżin dawn l-affarijiet, meta jiena fuq ċuċata żgħira ħamġuni ħafna. Kemm weħilt?
Meta kien hemm persuna ġabni fuq gazzetta raġel ta' 41 sena jispiċċa bil-kwantità ta' smek, ta' kwaħaxix u affarijiet hekk da mhux minnu, jien ma ddejjaqtx kif għedt lilek. Jiena s-Sur Pisani, jiena nsemmihom għax m'għandix naħbi, meta s-Sur Pisani kiteb fuqi fuq l-orizzont jiena mort infittxu l-Marsa u għedtlu U weħir 22 xahar ħabs. Kważi sentejn.
Plus 1,800 multa u plus 700 spejjeż tal-qorti u plus li titlef il-job. U jiena appellajtha. Għax edha mhux qed jimxu ferm miegħi, l-ewwel każda, mhux għax jiena qaddisa, Nerġa' ngħid, ammettejt, stajt ma ammettejtx, stajt għedt jiena għedt dak huwa l-oġġett huwa tiegħi jiena nieħu l-imbarazz minha bniedma onesta. U għedt da ħadd mhu perfett fid-dinja kulħadd jiżbalja u jiena iva. U wara ftit żmien li jiena kont wieqfa mix-xogħol imbagħad kien hemm bidla. Ftit xhur wara kien hemm bidla. Fit-2013 u għedt taw ġejja tiegħi. U vera. Jiena mort nirreġistra biex forsi għall-inqas nuħu naqa' relief għal xejn. Mort għand ħafna ministri, għand Kalmenu Abela, Owen Bonnici u Andeo dak iż-żmien u għand Silvio Schembri. biex jippruvaw jgħinuni biex jiena nipprova nsib job sakemm jiena ndum għaddejja b'din bl-appell u kulħadd jgħidli li għandi kondotta maħmuġa. U meta jiena kellimt lil dawn il-ministri kollha u s-segretarjat għedtilhom kullinkwa persuna għandkom ittuha ċans għax naf ħafna nies bħali u għal minni qegħdin hemm, għaliex lili le? U kont naf għaliex jiena le. Umbagħad wara ftit żmien, wara kważi sitt snin li jiena qas kelli xejn, immaġina ikollok post, kwantità ta' dejn, 20,000 dejn, 10,000 fuq id-dawl u l-ilma, 10,000 fuq il-kera, lanqas x'tiekol, lanqas x'niekol. Se tittemmi nemminha din l-istorja, jekk trid ma temminix. Lanqas ikolli biex nixtri fiex kun ilma. U jien nerġa' ngħidlek, qatt ma dort lejn il-familja tiegħi għalkemm sibt appoġġ kbir. Għalfejn? Għax jien ma rid indeher 'l ħadd. Għadni sal-lum nerġa' ngħidhielek. Inti fil-fatt għedt li għax inti tiġbor għal ħafna nies. Issa ngħidilek din l-istorja. U nitkellmu. Però qatt ma ġietlek f'moħħok biex tiġbor għalik. Issa ngħidilek din l-istorja Eh, sorry, forsi. Le, le, le, kompli, kompli, kompli. U jiena imbagħad meta nqata' li l-appell u wara seba' snin l-appell immaġina wara seba' snin kli li jiena ma ċappas mal-pulizija li jiena qatt ma kollhom problema tatni l-istess. 22 xar. Il-ħabs. Il-ħabs. Jiena mort il-ħabs, għamilthom, Tfajt mal-irġiel? Mela, ejja, ejja, ejja morru lura. Il-ħabs, il-ħabs tawk iċ-ċans tażel jekk tmux il-ħabs mela, tal-irġiel jew tal-nisa. Mill-sentenza tal-ħabs, mhm. eh, mill-appell fuq, mhm. inqatat l-sentenza. Mhm. U jiena nsirt Biex imorru Kordin bil-van. Kif ħassejtek dak il-ħin? Jiena kont naf, kont preparata, għax inti bniedem jekk żbalja darba, illum tisma' l-aħbarijiet kuljum, jiena ffissata fuq l-aħbarijiet, jien ma nafx skola, tisma' l-aħbarijiet illum, dak inqabad seba' kilos tal-aħbariat f'sitt sekondi, mhux qed ngħid, ma jinteressanix ta', imma ngħid imma kemm kont ħażina jien ma' Doffi li jiena ma baħħejt 'il ħadd Hekk, hekk u hekk l-oħt tibi ma ħalliha. U spiċċajt diviġinejt, debituri li diviġinejt. U qabel ma dħalt il-ħabs imma ġewwa, fiċ-ċella, hawn, kif daħħluni l-ħabs, laqgħuni fil-bieb. Qalli, Terry, qalli, kont, xi naf ħafna nies, qalli, Terry, l-għażla tiegħek fejn tixtieq tmur. Qalli minn issa, qabel ma tidħol ġewwa. Mhux hekk? Qalli man-nisa jew mal-irġiel? Għedtlu lanqas minn saketti li di. Għedtlu jiena mal-irġiel irrid immur. Għedtlu mhux għax jiena persuna gay ħa mmur mal-irġiel biex forsi nikkonsidraha raġel. Għax dik hija l-ewwel ħaġa li n-nies ħa jagħmlu mhux ovvja trid tmur mal-irġiel u biex. Għalhekk qiegħda ngħidlek għax hawn ħafna nies, anke pereżempju għaddejt minn esperjenza kera wkoll hemm ġo li jkollok inti vista jiena nieżla biex nara l-ommi u l-missi, aw sorry, biex nara l-ommi In-nisa tal-irġiel jiġġieldu magħhom għax hemm mara magħhom? Jaħsbu li aħna ttanthom? Ma għattihomx tort. Ifhimni.
In-nisa tal-priġunieri. Eħe, kif kienu jaraw lili magħhom. Lilek. Jiena kelli xagħri twil b'lek stations. Eħe, kont nilbes, kont nilbes u sejħaluk tilbes dublet daqs hekk ta' bl-slacks u flokk hekk, insomma, imma immaġina raġel qed għomru hemm ġew, daw ħajħammġuk, mhux se jgħidulek inti qed hemm għal ftit xhur, Qed tifhmu? U jiena mort mal-irġiel Davies ngħid, irrid nirringrazzja l-Maġġur Ciali u d-diretturi oħra, id-direttur ta' dak iż-żmien u nies oħrajn li vera sibt appoġġ kbir minn għandhom u kien hemm persuni bħali transgender li kienu Division Four, Division Three bħali, qed tifhem, imma kienu agħar minni terġa' għax jiena riċipett u ma sarx indaħħlu, kont għadni nagħmel it-tieni sider, sorry għax ngħidlek hekk, jien kont tiġina qrejra żgħira ngħid, Dik persuna transgender u hemm ħamsin raġel magħha division xi mkien ieħor. Qed tara l-arti ta' taħt imdendel biċċa art ta' taħt li ċ. U jiena ma nistax indaħħalhom dawn. Meta jien kont qed inbata ħafna x'għal kont għadni nagħmel is-silicone it-tieni darba. Għalfejn ma stajtx iddaħħalhom? Jiena naf, ma nafx.
Il-verità, ma nafx. Qed tifhem? Imma sibt appoġġ kbir. Li l-fastidju ma sib m'għand ħadd. Fil-fatt. Mhux jiena biss, eh.
Hekk għad li int kemm irrispettawk. Ħafna, mhux lili biss. Il-priġunieri l-oħra. Mhux lili biss, il-priġunieri li hemm ġewwa l-ħabs li hemm kważi meta kont hemmhekk jiena kważi kien hemm 650 persuna. Wow.
Iktar barranin mill-Maltin, imma fejn kont jiena diviġinejt, jien kont naħdem naħsel id-divisions, kont naħsel fejn isir il-ħobż, kont naħsel id-depituri u hekk, għax kont nuħu pjaċir innaddaf. Kont nqatt taħħar ġurnata, nuħu pjaċir ħafna u fasidju ma tismax persuna wieħed tgħidli forsi għax li l imma ma l-ħadd ħoriwa. Jien xut lanqas persuna li kien hemm waħda barranija li qed titfil kulħadd xi ġimien, u qatt ma rat fastidio, sorry, ma nċaħat Immaġina, qiegħed għomrok miegħek. Ġabulkom ħafna rispett. Ħafna.
Fil-fatt inti tgħid li l-esperjenza tiegħek fil-ħabs, esperjenza sabiħa. Jiena taf xed, jiena meta ħriġ mill-ħabs, eh, mbagħad id-direttur tal-ħabs batalija għalli teri għalli jiena nara l-kastijek xejta barra minna, għatlu tikuppa xejtlu ħan applika l-pero. Mhm. Għatlu mela tal-li għattajd li u applikajt għal-pero u mill-ewwel u għamilt ħamis xhur il-ħabs biss. Mhm. Jiena ma naf ferħana Wara ħames xhur li ħriġt, lanqas mort id-dar ta' jekk jogħġbok, bqajt sejra għand il-Ministru Karmenu Abela. Għedtlu, Ministru, Ministru, għedtlu, ħa terġa' tiewli lura x-xogħol? Għedtlu, m'għamilt sena l-ħabs. Għedtlu, l-liġi ttik. Għedtlu, issa inti Ministru, għedtlu, jiena xejn. Għedtlu, l-liġi ttik li jekk teħel sena ħabs u tagħmel sena u ġurnata l-ħabs, Titlef il-ġob. Għalli ma tarax. Ħantik il-ġob lura. Carmen u Abela, qed ngħidlek min kien. Għalli ma tarax qed li all right sieħbi jiena thank you. Immaġina titħallas, mela immaġina, seba' snin, bla relief, ma nistax insib xogħol, ħriġt mill-ħabs, għandi piż ta' 1,700 multa, 700 ewro multa spejjeż tal-qorti, Irrid inħallashom. Ma nistax insib job, għalkemm imbagħad sibt job xi ħadd sakemm jien għadhom bil-pero sibt għall-kbira nsib job, imma immaġina jekk jien qed naqra xi ħaġa żgħira, irrid inħallas il-multi, irrid inħallas l-għoxrin elf lira dejn għaxart elef tad-dawl u l-ilma li kelli ta' seba' snin straight. Li darba minnhom imbagħad, m'għandi għax ngħid, ċemplit fuq programm, eh, jekk qed tieni l-permess, mela. inti taf, jiena darba ċemplit il-programm fuq net għaw 101, kien hemm dej għaw David Take, u għetlu għetlu David għamil li pjaċir, imbikma, għetlu dejjat bla dawn, għetlu jina għandi multa kbira, għetlu mandiġ mi fiħallasa, għetlu għaddejem batija kbira. Kem konti l-ek bla dawn? Domt ħafna.
Domt ħafna ħafna ħafna bla dawl. Għax jiena kont hekk ara, mhux se, m'deqx ngħidha di. U ma nixtieqx li ħadd ieħor jgħaddi minnha di. Ma nixtieqx li jiena kont, jekk jiena għandi għaxart elef ma ntihomx tort, il tad-dawl ma ntihomx tort, għaxart elef, jekk jiena nħallas elf euro biex ituni d-dawl, ma kellix biex inħallas il-pagamenti lura. Ma għeġ jaqtgħulek. Biex jtuk id-dawl, trid tħallas erba' mija tal-li jtuk id-dawl. Qed tifhmu l-punt? Kont għaddejja minn batija ħafna ħafna kerha, imma ħallik illum il-grazzja t'Alla. Issa, u da David Thake ġaballi l-flus miskin, kien hemm kumpaniji għinuni, u sal-lum għall-grazzja t'Alla għandi dar li xtaqt jiena u għandi kollox. Ehm, jiena li nħossni kburija ħafna li meta kont għaddejja fil-kriżi jiena kif tkellimt miegħek tliet snin u nofs ilu fi żmien il-COVID, Jiena xtaqt il-batija li batejtina, kont naf bid-dettalji mill-A sa Z-a x'se jiġri ġo pajjiżna. U jiena saqsejtek kif kont taf din l-informazzjoni kollha? Li l-profs Charlemagne u l-Ministru qas kellhom dettalji li kont nisfidhom jien kemm-il darba jgħidu l-verità man-nies x'sa jiġri ġo pajjiżna. Li jien kont niftaħ il-Facebook f'Għodu kmieni, ammonti ta' nies kemm ħa jkun hemm bil-Covid u kemm mietu mill-ewwel. U u jiena dħalt programm live l-ewwel darba. Minn hemm bdejt.
U jiena u nagħmel live kien hemm persuna oħra tagħmel live. Għadha ngħidlek għal Bel. U jiena di Bel mort inħabtilha, għedtilha Bel għedtilha jiena rridek. Għedtilha jiena u inti ħankunu ta' ġid għal Martin u l-Għawdxin. Għalt li sa nagħmlu sa tivvinta. Għedtilha nippruvaw wieħed biss. Għedtilha jekk ma mmorrux tajjeb nifqu. Għattela llejla nilbes parrokka flok indaħqu naqa' nies għattela hekk hekk u hekk. U bdejna nferrħu n-nies u hekk. U qed ngħidlek is-suċċess kbir li għamilna f'dan il-programm l-ewwel wieħed jiena u Bel kien is-Seġerazz. U bqajna bqajna bqajna. U mbagħad tlabt jiena li dan il-programmi ħa jkunu għal dawk in-nies li qegħdin ibatu. il-weġgħa tan-nies, il-faqar li hawn ġo pajjiżna. Irrid ngħin lin-nies. Allavolja kont qed ngħaddi jiena lanqas kelli biex nieħu vodka, fe tgħidli għadek kemm tgħidli inti llum ma jonqosok xejn, fhimni. Li darba minnhom ma kellix, ftaħt il-bank, ma kellix la kafè u lanqas zokkor, xejn, bank vojt ta' barra minn hawn. U jiena u Bill qegħdin nagħmlu programmi u jiena nħobb jekk naqla' da irrid inġibu live, jien hekk magħmula. U tlabt biex nekkwesta xi iljiet biex nagħtuhom lil dawk in-nies. Mhux għalik.
Mhux għalija, żgur mhux għalija, biex ngħinu. Għalkemm il-bank tiegħek kien vojt. Ija.
Għalkemm u jiena xtaqt u dal-appell tiegħi beda jiġri u ta' Bill ma' Malta kollha. U kulħadd ġej jħabbtilna bix-xiljiet kbar. Li darba minnhom kien hemm xi ħadd qalli, qalli, Madonna qas għandek vodka f'għeħ hu minn hemm! Li darba minnhom kwestajt minn kaxxi ilma biex intihom familja b'tlett itfal żgħar. Ħadtilhom it-tratt, tellgħajtu Facebook, ingrazzjajt lil dal-persuna lill-kumpanija, għedtilha grazzi, nirringrazzjaka, li wieħed minnhom qalli daw tmienja biex ittihom lil xi ħadd li għandu tlett itfal li qed tgħidilna inti u daw it-tnejn għalik. Għedtlu le, ta, qalli għalhekk mhux se toħodhom? Qalli ħa noħdu kollox, għedtlu ora ta noħodhom jien. U daw l-għaxra qbadt għax jiena ma rridx nuża l-programm tiegħi biex nekwesta jiena, dawk id-dix kaxxi ilma li suppost ħadthom jiena, law ħadnihom aħna, Ridna ntuhom lil min hu batut vera. U dik illum għamlitni ħafna, ħafna ġid, naħseb, għalkemm ikun hemm min imaqdrek ta' xorta.
Ċerta. Dejjem ħa jsibu xi jmaqdru n-nies. Illum il-ġurnata tgħin ħafna nies u konna qegħdin nitkellmu għedtlek imma hawn faqar hawn Malta. Jiena kont għedtlek ftit żmien ilu, mija fil-mija hawn mija. 130,000 persuna fil-faqar li jidhru 90,000 li jidhru. Jiena l-bieraħ klgħu tella' istorja l-bieraħ filgħaxija tella' istorja raġel rieqed il-Marsa u nirringrazzja kunsillier li mill-ewwel ħa nteress kif ra l-paġna tiegħi u marru fuq il-post u dan il-persuna sabulu dak il-lejl fejn jorqod. Għalkemm ikolli ħafna ħafna minnhom dawn, pereżempju jiena qabel ma ġejt hawn, kelli storja li ta' barra minn hawn għalija għax jiena naf nħoss. Il-faqar li hawn ġo pajjiżna illum, inti ma jistax ikun ikollok familja b'tlett itfal, 450 jew 500 fix-xahar, trid tħallas il-fenix fejn toqgħod għax hawn nuqqas ta' housing. Meta jiena nagħmel ħafna kuntatti ma' Gardez, tista' ssaqsih. Jiena insemmihom in-nies għax l-onestà. U ngħid, ħafna kemm hawn postijiet vojta magħluqin, għaliex għandhom jibqgħu magħluqin li huma tal-Gvern? Qed tifhmu l-punt? Jiena rrid ngħaddi dik il-familja, għalkemm batejt jien għax naf x'inhu waħdi, aħseb wara mara b'tlett itfal, mara b'tifel wieħed, mara waħidha. Qed tifhmu l-punt? Hawn ħafna faqar, iva. Int ma jistax ikun ikollok familja ta' ħames mitt hawn ħames mitt ewro, ħa tgħaddi b'dixti tfal, issa jgħidulek, di tweġġagħni ħafna wkoll di, di tweġġagħni ħafna li jċemplulek ħafna nies, jgħidulek Terry, tgħinix il dik, għax biex tagħmel xagħarha, biex tagħmel Dufrea darba fix-xahar ikollha. U jiena taf x'ngħid? Il-mara tad-dar kemm ilha taħdem? Għaliex darba fil-ġimgħa m'għandhiex tagħmel xagħarha? Għaliex darba kull tliet ġimgħat m'għandhiex tagħmel dufrea dil-persuna trid tibqa' ħajjitha kollha taħdem għall-familja u tbati u l-dak tagħha ma tistax tuħdu, di tweġġagħni ħafna iva.
Mhux kulħadd jifhimha u mhux kulħadd tal-istess fehma. Jiddispjaċik, Terry, li ma tallimt skola? Eh, jiddispjaċini ħafna kif qed lilek ukoll għax dejjem kieku tallimt l-iskola llum xtaqt li kolli programm tiegħi Biex ngħin in-nies imma. Mhux biex nidher jiena. Biex ngħin in-nies biex nara dawn it-tliet snin u nofs li ili nagħmel fuq Facebook, għalkemm ikun hemm min jikkritikani għax nagħmel ħafna forsi ġid, xtaqt li llum ngħid kemm jiena bela li ma tgħallimtx l-iskola. Iva. Għax kieku għandi l-iskola jiena, ix-xewqa li għandi jiena, irnexxietli li jiena nkun persuna ma' xi ħadd biex tgħin lil dawk in-nies batuti li llum qegħdin ibatu l-faqar. Iva. Mejja ngħiduha kif inhi, qiegħda tgħin. Iva. Jiġifieri x-xewqa tiegħek. Eħ, imma.
Partijiet minnha, tixtieq tgħin iktar. Eħ, nibqa', eħ, jiena dik dejjem ngħidha jekk hemm xi ħadd. Hawn stazzjonijiet ħafna ġo pajjiżna. Fhimt? Eħ, jiena nkun waħda li
Attiva ħafna tixtieq. Nisma il-weġa tan-nies li jkunu sinċira li jkunu sinċira, eh, imma imma sax tiġi li mara tgħid li tgħid m'għandix biex nħallas id-dawlu lil ma tajjena, eżempju, ngħidu l-ora tħalli fidejja, ħa nipprova nirranġalek, imbagħad nista' nkun naf li mhu vera xejn. Illum tagħmel tagħmel tagħmel ir-riċerka tiegħek.
Għandi każ ili tliet xhur niċċekkja fuqu u qabel ma niċċekkja sew fuqu jiena ma nistax noħorġu live. Tkellimna wkoll jiena u inti suġġett sensittiv ħafna. Għandna ħafna barranin li qegħdin jaħdmu hawn Malta. Mela.
U l-kelma da għax il-Maltin ma jridux jaħdmu. Taħseb li vera? Jiena lija min jgħid li l-Maltin mhumiex kapaċi jaħdmu ġo pajjiżna, dik hija daħq fil-wiċċ. Ejja nkunu onesti, daħq fil-wiċċ. Qabel l-antik ma kienniex ngħiduha di. Ma konniex ngħiduha. Jekk il-persuna tħarsu tajjeb, jekk il-bniedem Malti tħarsu tajjeb, tħarsu tajjeb, m'hemmx għalfejn ittih l-eluf ta' tħarsu kemm suppost. Inti ma jistax ikun Jiena u inti qegħdin nagħmlu l-istess ġob. Ejja ngħidu jiena Indjana u inti Maltija. Inti ilek hemm seba' snin fejn taħdem u taħdem bi seven euro s-siegħa illum il-ġurnata u għad ġabu lili bil-four euro, jien għandi każi f'idejja, Għandi każi f'idejja jaħdmu Smart City cleaners 3.75 is-siegħa. U għax rajditha nitkellem x'għidula jiena tal-paga. Qed tifhem? L-islip.
Kif jista' jkun il-martiħa jaħdimlek għal four euro s-siegħa, għal five euro s-siegħa? Ħarsu sew il-Malti. Per eżempju qabel ma ġejt hawn jien kelli storja. Storja li dejqitni li jkollok mara ta' 50 sena ilha taħdem purtinara, marret għax-xordi u għalaq biżli 'l barra kumpanija mhux ħa nsemmi min hi, mhux għax niddejjaq, mhux ħa nsemmi hawnhekk għax da mhux tiegħi imma fuq tgħin nista' li hi għalaq biżli 'l barra mbagħad di marret l-għada ġġib l-affarijiet tagħha u ssib Indjan Imbagħad niftaħru kemm il-Maltin qegħdin l-ewwel mad-dinja kollha, mal-Ewropa kollha niftaħru għax il-ħaddiem Malti u qed tikber din x'għidulha. Qed tikber mhux għalina. Ejja nkunu onesti, il-barranin li qegħdin jaħdmu ġo pajjiżna ma jmwiex iħallu frott għalina għax il-flus li jeqilgħu imsieken, ċuċati, hawn min qed jeqla' ħafna ta' ikollu ġobb iebes. li jaqla' 50 kuljum għalija wkoll ftit li tkun bennej, imma dak li qed jaqla mhux qed iħalli ħawwek tgħid li jaqla. Għax mill-50 euro li qed jaqla' kuljum, 35 minnhom, ġie nara b'għajnejh, itihom lill-familja tagħhom. Fejn qegħdin imorru? Jiena jiskantawni biċċiet mill-aħbarijiet li nisma' għax l-ekonomija qiegħda tikber għax Ma nafx kemm qiegħda tikber Vera bil-Martin imma.
Vera li ħadd ikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali?
Jiena għandi sapport kbir, ħankun onesta. Jiena kull xahar nagħmel survey fuq il-Facebook tiegħi, kull xahar. Jekk ma jaqblux miegħi in-nies dak li ntella mhux minnu li qed nivvinta xi storja. U l-maġġoranza dejjem tgħid iva. Issa, Ix-xewqa tiegħi iva, iva, għaliex le? Darba il-Partit Laburista riedni. Darba riedni l-Partit tal-Labour u mort. Qed tifhem. U llum il-ġurnata nħossni kburija li iva, mhux se nħares lej partiti, it-tnejn huma mhux se nħares lejhom, li noħroġ indipendenti għalija waħdi, waħdi, biex dejjem etta di, għalla volja jien minn jien, irrit nkun għal-ċittadini bolmlizi. L-ewwel bolmla, it-tieni bolmla, jiena kif taf inti għawrejtek ix-xogħol li nagħmel. Eh, dejjem l-istess kelma. Inħobb Dak tiegħi iva, inħobbu l-Bormla. Il-Bormla nħobbha wisq, jiena u n-nies ta' Bormla nħobbhom għall-evolaġġi li ssib kritika ħafna mill-Bormliżi, imma ma tihomx tort, dak kolinkwa bniedem, anki llum anke xi ħadd jagħmillek xi ħaġa tajba u kol jaqra kritika jaħseb wara jiena, jiena minna xejn, iva, xewqa kbira li Jiena ngħid li għal xejn, tah nkun onesta. Għax inti ma jistax ikun ittelaq ma' seba' ma' wieħed u jiena. Qed tifhem? Jiġifieri hemm tmienja iebsa. Imma. Ħa tipprova. Ħa nipprova. Issa nħalli f'idejn il-Bormliżi. Biex tagħmel il-ġid.
U jafu kemm qiegħda nagħmel ġid, m'għandix poter xejn, sadank mhux se nikkwesta xejn minnu. Ifhimni, anzi iktar tbatija milli qed inbati issa għax kulħadd ġej, Terry għandi bżonn bozza, Terry għandi bżonn jekk kulħadd ġej u naqdihom għax jiena naħdem mal-Kunsill. U eh inħossni kburija ħafna li ngħin in-nies u nibqa' ngħinhom. Jaqasek ma jiġix jiġri, jaqasek ma ninġabarx għandi vot wieħed biss. Nibqa' ngħinhom xorta.
Proset Terry, grazzi ħafna tal-koda għadda l-ħin, ek sparixxa l-ħin, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek. L-aħħar messaġġ? Jiena qabel ma nagħla rrid għal darb'oħra nirgrazzja lilek minn qalbi, nirgrazzja t-tim tiegħek kollu, grazzi u grazzi tal-li tajtni leħen bħala persuna transgender kif tawni oħrajn, nirgrazzja tal-gwida li dejjem sibtom hemm minn qalbi. Mhux għax qiegħda hawn ta' għax jiena kieku ngħidilkom. Imma nirringrazzjakom minn qalbi u ningrazzjakom li tkomplu mixjin tagħtu leħen lil dak il-vera li m'għandux leħen. Grazzi ħafna. Jiena minn hawn nixtieq intik perfume. Grazzi lil Sagebrush Perfumery, The Icon, by Antonio Banderas. Grazzi.
Grazzi ħafna ħafna ħafna Terry.
Jalla
kompli tagħmel il-ġid li qed tagħmel u jalla min kienet jismana speċjalment ġenituri tat-tfal. Li m'għandix dubju, eħe, il-messaġġ ħa jasal u nixtieq minn qalbi, eħe, u m'għandix dubju llum il-ġurnata, iva. Jaċċettaw lit-tfal tagħhom. Grazzi Terry. Grazzi lilek, minn qalbi. U qabel nagħlaq, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Cottrell għal xagħri, lil Morgan għal-libsa, Jennifer Dimech għall-makeup, Pedulux għal-assassett.
Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Banderas, the icon for hair, Amrita Footcare and Wellness Centre,